bi a I had a bit of a relationship with him he was like a fatherly figure to me mm-hmm. but akɔkoa sometimes no nyankopɔn naa na ɔte nea ɛwɔ yɛ ase we as mortals can only play around the circumstances no nti na akɔkoa that will be that nti mɛhwɛ helicopter no ama wo mewie a I will link it to something be a see or man so bonte so. And why I think as a president mama feeling in that side or mine no akaste. Chief Justice nso ho nsɛm aba kakra, Madam Gertrude Toko no, suspended Chief Justice. Yeah. Mede ɛno nso kakra bɛsɔ so ama wo. So let's do this in about 25 minutes basically. Okay, I think say last two weeks Wednesday on the 6th of August, yɛante asɛmpa. Eh, na me prepare sɛ metu kwan but apɔmuden nsɛm nti mantumi ankɔ. So I was home ɛna mehu yɛ akɔkɔ ɔmo ehwɛ video no obi sɛ mesuam ho nyɛ fɛ koraa ampa mesuam ho nyɛ fɛ kɔkɔ I was I was sad sɛ mete yɛ wohwɛ.
Ɛɛɛɛɛ nkorɔfoɔ eighty a atorɛnkyɛm no too wɔn a akɔkoa na ɛyɛ very sad sɛ but ne nta meyɛ particular story nsɛm bɛ sɛ mebobɔ nneɛma bi so ma wo ɛne me applaud the John Mahama government for nneɛma bi wɔn ayɛ akɔkoa I think sɛ yɛ mo ne deɛ but aban na show adeɛ bi a I was very happy personally you may disagree with me that's normal Ɛɛɛɛɛ and I think sɛ going forward no ɛsɛ yɛsua learning lesson from saa de no. Akoa, wohu sɛ President Mahama ɛduru mmere bi na dɛn na incident no siiɛ no Haruna Iddrisu said it publicly sɛ President Mahama ntumi nyɛ biribiara. Yeah. It took the Vice President, Madam Jane Nana Opoku Agyemang na ɛsɛ ɔbaa yɛ first female chief eh, eh, Vice President na ɛsɛ ɔno ɛna ɛbɛgyina mu Yeah. ɛkyɛ meeting no The brief nneɛma a ɛsi ne biribiara o dispatch team yɛ hu yɛwura Julius dɛ bra yɛwura sɛ ebi nkɛtɛ kɔ kofrodua me kora na me nim da sɛ sɛ tɔma ne bɔ mfukɔ me ma tena kofrodua for mo 20 years ɔm kɔ kofrodua figya ase kɔ bɔɔ na busua amaneɛ na yɛ sɛ mad maame ɛna tena kɛm lead convoy no to the home of Doctor ma ne boa me fie wɔ Accra kɔ ne maame wɔ Koforidua ne maame nso ɔmo kɔɛ n'apɔmuden nsɛm ne nhyɛ da nyɛ nɛɛs ɔmo wurahye ne de ne ba Accra nti maame yi na ɛkɔ Doctor Mutala fie ɛɛ eh, yɛwura Muniru former agric minister deputy national security coordinator fie ɛkokɔ other crew members no regional ministers nso yɛ bi and I love her leadership I love I think sɛ akɔkɔ biribi a ebesi biara yɛ because ebi a yɛ kɛ wɔnya abɛɛma bi a mm-hmm. saa. tema ne saa ade na ebia nka yɛnya no saa na ɔno maame panin motherly figure ɔho obi ɔwɔ mma ɛhan nti ɔte saa situation na ɔlidi yɛ no ɔyɛ adeɛ na akwa dɔkta ma ne boa ma ne nti ɛbɛhyɛ John Mahama na ɛyɛ simple wohwɛ ne picture yi a wosɛ na ɔsu gu ne mu mm. President Mahama first three days ne picture bi a bɛhu biara ne address no ɔsu gu ne mu ne space no wɔtwe ba fam a tumi so wɔatu ankasa na ɔsu gu ne mu ɛna akɔkɔ before I go I want to applaud this AD camp menim no Mm-hmm. But to a professional, me huni bi ano akai me maame na ɔmde no ma Christian Atsu wife na ebere a ɔmo yɛ Christian Atsu ayie no. Saa companionship ne ne saa adeɛ no. Mm. I think sɛ me need to dey train ɔmo yie. I think sɛ ɔyɛ adeɛ baabi bɔ sɛ president mama bɔ ne so na ɔde ne hanky man mm. ɔyɛ ɛno wotum sɛ ɔn show emotions wotum sɛ ɔno kora na abɔ no but ogyina ne bɔɔso akyi a ɔte sɛ papa yi ɔyɛ adeɛ paa na akɔkɔa doctor wane bɔ ama deɛ me me nka sɛ obi a menim no but akɔkɔa from afar ɛne me redi about him no. Wonu sɛ na ɔyɛ NPP ni. Mhm. Wadi 50 years. Ko bedi 50 years December yi. Yeah. President eh, pre, former eh, president late Prof Evans Mills. Mhm. Ɛna soma NDC mpanimfoɔ mam kɔn convince no 2003 according to Kudje to na ɔbɛyɛ NDC ni. Mhm. So he, he spent almost of an adult life as an NPP and also 22 years of his life as an NDC member. Wow.
student leader intellectual waben na ɔkɔ ne ntɛ bɛhyɛ president mahama na yɛ adeɛ bi a wɔne doctor a ɛnkyerɛ ɔnyɛ doctor professor joshua alabi yɛɛyɛ mhm. wonim sɛ ndc lusu 2016 2020 no mu hu biribi bɔ ɔma nka ne public ɛna adeɛ ma ka kyerɛ ɔdaba amanfo werɛ fi wokɔ bosome frɛ ho wokɔ suben ne ade a mm. woyɛ ndc na president mahama no akora bɛgyina so bi a wobɛ lose president mahama na abɛgyina bantama a wobɛ lose baakɔkɔ a ɛnyɛ nwanwa se yɛbɛto aba na polling station na ndc anya 3 2 0 wonim ne nti yɛ nwanwa no mhm. because sɛnea mpp ka polling station na ndc foɔ ka ne branches ɔmo wɔ at least six executives at the branch level nti wode ɔmo ɔmo abusuafoɔ koraa nto ADCD biara ni polling station wa saa six deɛ ɛsɛ ɔmu nya bɔ ɔmu tibi kɔ Ashanti region specifically part of the eastern region obia nkɔhwɛ Professor Joshua Alabi ne Bernard Abla interview ɔyɛyɛ right after the elections ɔbɛhu neɛ mekɛn it took him and Obane Boama to do that and first time no ɔmo yɛ no director of IT and election together mo si na ɔmu divide yeah. Kokoam kɔ na baabi wɔn anya tu, wɔn anya tere, dɛn na ɛkyerɛw? Na ɛsɛ sɛ nkurɔfoɔ no kura wɔ ɛwɔ no, wɔn nyɛ NDCfoɔ. And when they did the audit, they did lot of changes for the first time. Adanfo bi wɔ no ɔte Accra, ɔyɛ lawyer, Accra na ɔte aa, ɔno na ɔbɛyɛ NDC lead polling station executive for Kwabere East. So that strategy helped them to secure the vote in Ashanti region, to be a bit vigilant and also win the elections. So you cannot talk about the victory of the NDC without talking about Doctor Omane Boamah. That is who he is. Na Akwakoa, President Kufuor, it's not for nothing. Ɛberɛ a na Rawlings refiri so no wadi 53 years. It's not for nothing why President Kufuor make ɔno ara ne brother defence minister. It's not for nothing. Because Rawlings rekɔ no, na still na ɔyɛ aberanteɛ. 53 years. The armed forces were loyal to him. Nti na ohia ɔno ara ne nua. Nti Akwakoa nti president bɛnya mu gyidie na wayɛ ɔne defence minister. Akwakoa me in my view. The three most critical ministries in my view, defence, interior anaasɛ national security ba president mahama deɛ de bi ɔde ka interior ne ka eh, nas, ɔde national security ka interior ho nti mu ntaka mhm. dɔkta ɔma ne boama ɛne atofoɔ sen in my view these are the three critical ministries in my view tukɔ akɔkoa yɛse kwankyɛn adeɛ fɛ ɛde dɛn na ɛyɛ sa greek bɛyɛ yie a ɛyɛ dɛn Sɛ police bɛyɛ yi ɛyɛ dɛn? Biribi a ɛbɛyɛ biara sika. Akokwa, Doctor Murtala, me me ne no nni ɛnɛ relate, but Akokwa hwɛ tribute a ɛba a, wohwɛ a na ɔyɛ intellectual. Di last year yi ara na ɔnyaa ne PhD, proper academic. Honourable Muniru nso, good script, good report ɛba. Doctor Sarpong deɛ menka no kɛse, ebia me me start a, I will not be able to finish the the presentation, nti mede bɛsi hɔ. But nnyɛ nim dwuma a ɔdii. Aberanteɛ deɛ na mennim no till 2024. Samuel Agyeman, eh, Aboagye, sorry, Obuasi East, wohwɛ how close the election became. Mm-hmm. Ba baabi a na akɔkwa na ɛmɛ ya kakra, I think sɛ we media also didn't do well kakra. Ɛyɛ mmeranteɛ mmiɛnsa yi. Mm-hmm. We allowed lot of silly commentaries about them. Ɛkwa, saa nkurɔfoɔ mmiɛnsa pɛɛ me checks, wɔn combined experience of almost thirty years. Mm-hmm. Aberanteɛ yi, squadron leader Peter Anala, ɔyɛ obi a watwi plane for almost thirteen years. Na kɔkɔ afei yɛse Mahama na ɛbaa na ɔbɛsesa army foɔ bi ɛne ɛde nkwadaa nkwadaa bi ɛna dɛn but. Former chief of staff madam Frema ɔse abranteɛ yi watwi wɔn aa akwa hɛ obroni ka word no accident ɛkɔ asɛ wo drive yɛ ɛnyɛ nɛ. But da bi wɔ hɔ a ɛfo w'ani so kakra.
Da bi wɔ hɔ a wo nam ɔbaa bio na obi nso de abɛyɛ dɛn? Pan. Me ara me story, January 3, 2025, me werɛ mfi da. Mhm. Nyame nko ara, me nam me baa bio. Eh. Takɔkwa, accident tumi si. Nti sometimes too, wonim biribi na biribi si a, mm. shut, shut up a bit. Wo deɛ wonim koraa de google who a squadron leader is. Ɛno nko ara bɛkyerɛ wo biribi. Ne rank no yɛ above President Rawlings deɛ no. Mm. This is who he was. Yeah ɛna even koraa no eh, wotie Ernest Addo Mensah ne maame a, this guy wawɔ saa adwuma yi mu for 14 good years. Exactly. Flying this plane. Ɛna meka no, wohwɛ a money wei ɛyɛ 5 years. Yeah. Addo Mensah yɛ 14 years.
Yeah. Wei yɛ 13 years. Combined experience of almost 30 years. Na akɔkɔ ayɛ plane yɛ trɛm kɔ akra Kumasi, ɛna combined experience yɛ sɛn. Ɛnti hmm. ɛyɛ accident. If God wills it, it will happen. Ɛyɛ kwa mi gyina ha yi sɛ there is no possibility sɛ mewu. Mm-hmm. But mi kɔ yi, mi ni mi ni mo kyerɛ asɛm. Nti a yɛn to yɛ bo kakra. And akɔ kwa me me me me I was happy. Me ni mi team on my private channels. Ɛyɛ extensive research on these people. And akɔ kwa I feel sɛ yɛ sometimes yɛn shut up kakra. Abranteɛ yi very sad scenes. Mm-hmm. Na akɔ anim ni ɛya no of all the tributes baako a na ɛmɛ ya me peke peke except na ɛno a. State funeral no mm-hmm. beautiful yɛwura standoge ɔyɛ adeɛ mm-hmm. yɛn ho phone phone phone ne blog asɛm no ɔhwɛ coordination it was beautiful ɛna akɔkɔ a ne nti a mɛbɔ aba so no mɛba so later but tribute no yɛwura samu aboagye wonim ne aya wɔ ho ɔwɔ ma maa mmienu hmm. na akɔkɔ a ne ba baa no na baako di ne birthday fifth august mm-hmm. sixth august ɛna ne papa firi mu ne ma maa mmienu no Na mepɛ sɛ ɔmo nom pictures bɛbɛ kɔ sɛ ɔmo yɛ nkwaraa you need to protect menim baabi a video bɛwɔ in the next fifteen ten years ɔkɔ a na ne yere sɛ wɔtwɛn no koraa na ɔno Samuel Abagyina bɛdi ne birthday wɔ USA eighteenth hmm. if God wills it it will happen menka ne kɛse ɔkɔ a wei yɛ squadron leader Peter Bafemi Anala ne yere akɔkɔm awɔ akora two months koraa koraa ne niyɛ kɔmbɛto ne din October hmm. Ne yere kɔɔ wɔ US. One week pɛ na ɔnyaeɛ, Ghana Armed Forces de maa no. Ɔyɛɛ sɛ wɔreba no, ɛna akwadaa no yareeɛ, ɛna wɔsan maa no one week. Nti akɔkɔ obi a ne yere awo. Ɔdii just two weeks, just two weeks wɔ ne yere nkyɛn, ɛna ɔsan baa Ghana. Ɔreba no, akɔkɔ a wo deɛ wo yere awo pɛn, me menwaree pɛn. Akɔkɔ ɔbaa a wawo two weeks, n'apɔmuden te sɛn? Na ne ba no san yare. na ɛsɛ ne kun Ghana som nti no this is the, the anything akɔkɔ I got angry with nkurɔfoɔ bi a na sɛbi deɛ passing ignorant comment yeah. na ɛsɛ two weeks pɛ ɔgya ne yere ne ne ba na ɔyare ne wɔ ɛba Ghana bɛsom ne man hmm. ɔkɔa ah, hmm. abusua dwan ne yɛnhyira 104.5 Facebook na YouTube nso yɛ live ba na neɛ yɛhyɛ yi nyinaa no Ɛyie no aftermath of the yɛ state funeral for yeah. eight heroes yeah. that's how I call them. Akɔkɔa um, Sergeant Adomensa yere no ɔsi shame on death you have not won Christ has won. Yes, I know Pebia Niku 5 a.m. or friend in the bonfire. That was the quote of the day. Yeah. Yesterday, in fact, Ore yeah. Bebia, Sa quote, we yeah. trendy. Shame on you, death. death. you have not won yes. christ has aha deɛ me ne ne yɛ adwen wo sɛ wo sɛ sɔfo kum kyakye ɔsɛ ɔwuo ne selection nyɛ na yɛnka no kɛse ebia no abɛfa wo Yɛakɔ kwa. Ɛno ara sɛ sɛ ɔwɔ nyame a yɛbɛbɔ mpaeɛ sɛ ɔba abɛfa wo no na wo nyame wowɔ nyinasoɔ bi a wode kɔ akɔ kwa menkyagye mɛkyagye bɛde bɛduru hɔ wei nso yɛ dɔkta ɔma ne bo ama yere yɛfrɛ no abena reta ɔsɛ da bia ɔma ne bo ama obisa no sɛ nti menni wɔ abɛyɛ dɛn na akɔkwa no adeɛ a mesua dɔkta ɔma ne bo ama sɛ yudwo sɛ ti nyame boam na mewo a ɛsɛ me mema me mma na ɛde biribi hyɛ wɔn mu. Kɔkɔ ɛmaa wo na wɔn gyina hɔ kan tribute. Wohwɛ wisdom, akɔkɔ ahwɛ wohwɛ wɔn nyinaa kɔmpa, wɔn asosɔ wɔn nsa. It was beautiful. Akɔkɔ a kakra a mede bɛma na akɔkɔ aberante mɛ sɛ yɛbɔ n'aba so and sometimes this is why I think sɛ. Sometimes nkurɔfoɔ bi ana menim menim baabi a wɔn wɔn adwene ne wɔ. Mhm. Na kɔkɔɔ na biribiara no ɛyɛ politics ma wɔn ewuo mu da mu ɛyɛ politics ma wɔn akɔkɔa. Mhm. Aberanteɛ yi ɔwɔ meeting ase ɛna program ase wɔ ɔbo ase. And as the head of the regional security council nya brief akɔkɔa ɔbɔ ne colleague minister amaneɛ koraa no hwɛ de wo a ɔbɔ amaneɛ no. Mhm. Na ɔkɔɔ sin akɔkɔa mehwɛ kyikya kofi media. Mehwɛɛ life no bi kɔmee na menni hɔ. Me colleague Bright Kweku baa me ne no akasa. Akoma FM TV3 reporter ne video yɛ trendy yɛ yɛn nyinaa ehu bi. Two hours from kuro no mu ɛrekɔ baabi a crash no kɔbɔɔeɛ no anaa plane no kɔbɔɔeɛ no. Na obi kura dua na wɔde refua na akɔkɔ a yɛkɔ hiking a ayɛ a mmabaa na yɛkura anaa bankye dua na na yɛkurakura na ɛno no kyɛ sɛ kyɛ sɛ ɛyɛ politics yɛbɛfa ho abɛgyina ne so. Akɔkɔ a According to TV3 reporter, na nyɛ aberanteɛ yi a ɔda so regyina minister yi, anka bodies no, kɛyɛ nhu bi. Kɔ na community member sɛ yɛabrɛ, yɛahu six, nti mommɛ momfa yɛn no nkɔ. Ɛna ɔse na six no, wode wei deɛ rekɔma hwan na woaka sɛ wei deɛ amma? Ɛna ɔgyinaa ne nan so. Ɛna ɛneɛ body bags, the Ghana armed forces has spoken and this is why I feel that Ghana armed forces nso wɔn kyɛɛ kasa dodo. Ɛwɔ kwa na wɔn se sɛbi o sɛbi o na adeɛ no mentumi nka no plainly, nea aka no na ɛhye, wode gu adeɛ mu ɛbɛnane, nti na ɛsɛ wɔn pɛ bɔtɔ bi de gum. na wɔde ba fam ansa na abedu hɔ no na atumi ayɛ conditioner bi ba sɛbe sɛbe sɛbe he is a trained medical doctor before ɔbɛyɛ medical doctor no ɔyɛ trained medical lab practitioner nti ɔwɔ saa genetics nneɛma no mmienu branches wobɛtew fie na woka deɛ asɛ ɛfo megyina ha a meka sɛ mankɔ bi but kwaku yɛma no psychological care so wowɔ grounds a ɛfo nti wogyina oh Eugene oh Eugene ɔkɛɛ sɛ ɔka wei wote fie Me gyina ha nneɛma ɛkɔ so me tirimu no ɛyɛ different from wo and I think that we need to applaud the regional minister. Na in the heat of events no ɔho um, in fact yɛwɔ sɛ biribi sɛ si a you go through what we call traumatic stress ɛna wonyɛ obi a menka ne sɛ woyɛ trained a I mean you have the shock of that event a wɔawe yɛ a.
Cds no press conference no exactly ne courage to lead Akwa original minister obi anka obegyina fɔ no wasomae a monkɔ mmra Akwa wotie wotie TV three reporter na ɔse ɔno koraa na ɛbɛboɔ mo hu sɛ length no Doctor Sapon ni ɛmfa wei nto ɛmfa wei nto because of ne expertise na Akwa another thing ne sɛ Serious ne ka sɛ last time yɛnyaa plane crash of this mag the Tiwa forest mm. ɛdi three days ansa na wɔkɔ crash site wɔ yeah. day no mobilize community foɔ no bi ma wɔn kyerɛkyerɛ kwan kɔ hɔ mm. day na yɛhu black box no. ɛtu bi koraa bɛtumi akɔfa. yɛhu black box no day na yɛtumi de body no ɛkɔ akra look at the coordination akɔkɔa ɔyɛ nea ɛnya a. Me ye Jose Tutu, sɛbe sɛ ten billion koraa na ɔde bɛma me a, medi ɛbɛsa, my fidelity will be to the truth, but saa day no, put yourself in that situation, ɔrekɔ ɔboa ase no, na ɔnim sɛ obi pray me kɔbɔ fam wɔ awuo mu, nti obie mu ɔsɛ sɛ abɔ adiba gu ne car mu, so let's let's let's let's have some decorum, Aqua, me mpɛ sɛ mɛkyɛ wɔ saa surgery cause I will get emotional about it, Aqua, nipa baako a ɔsan pɛ sɛ mebɔ no aba, sɛ papa wei, initially me me kaa sɛ ma ɔmo ma no nyɛ ne public ayi akɔkɔa na ɛsi ne mu wotie president maama ɛnyɛ saa na ɔkasa na ɛsi ne mu baakɔkɔ adeɛ a mɛ aprodi state ne fo no ɛyɛ adeɛ ɔmo ne stanbic bank a start ɛsɛ stanbic bank de five billion hundred five hundred thousand cities asset fund bi ɛkɔ nkura wei ma eight no ɛnyɛ sɛ ɔmo su dako da ma ɔmo fɛ ɔmo abusuafoɔ
ɛkɔ fortunately mɛmɛ ɛbɛɛma mɛnware deɛ but we know the responsibilities on men ɛnyɛ asɛm ketewa Nti wo tie ɔma ne boa ma ɔse wei ne yere na kyerɛ se in our years of marriage you always ask Abena Rita what will you do when I'm not around Akwa maame ni hɔ a ɛyɛ different papa ni hɔ a ɛyɛ different kofo eti ɛne wo toa so a wo toa so kan deɛ waa quote no toa so ma me toa so ma me there is something there I want us to ɔse ah. Ɔse what will you do when I'm not around ɔse I never answered you and till date I don't know I don't have an answer. She doesn't have an answer. Yeah. For now. Yeah.
Akɔkɔ ha yɛ kura yɛn wari yie yi. Hmm. Ebi a gay bi a na wadanfo bi kura akɔkɔ mbu sɛ sika na asɛ ato asɛ asɛ sika na asɛ machine bi si wo dɛm. Eh, na na wo de ba. Na deɛ deɛ deɛ ɛya ne sɛ wopɛ sɛ woyɛ nso wo ni bi. Akɔkɔ. Na saa abirɛ na asɛ wo pressure kɔ soro asɛ wo dwen wo ma ne hia. Akɔkɔ. And you see.
As a father, ɛduru baabi a, I I just want to add this, there was a time, in fact na ma ma makɔ down, mayɛ broke, so me ba Awurama na ɛtwa sɛ wɔn text books bi wɔn nya na wɔn de yɛ wei nti I went there um, a week later, na mekɔ duru hɔ no, na teacher ni no obiara ne ne text book a wɔn rekan, ɛna ɔsɛ wɔn ma akwadaa biara no wɔ bi mpɛɛ. and this this thing whenever I remember I, I become teary ɔma obiara ne obi pɛ nti sɛ wo papa anaa maame ntu obi maa wo a nkwa wotew nkwa wotew and when I went me ba no so ɔna di first wɔ class and when I went awura te hɔ na ɔyɛ na asɛm akwadaa no ka kyerɛ me a ɛma ɛbɔ me ɛyɛ ɔse daddy I know you didn't have money now You'd have bought it for me. Me bɛɛ fie, in fact, Eugene, I am saying this on air. I, I, I me, me sui. And I say, say, ah, enti nka me ni hɔ a, mm. na sɛ ebi a, ɛnoɔma nto yi a, asɛm a meka is just about three years ago, two, two years ago, mm. sɛ two and a half years. Mm. Na Eugene, I was teary. Mm. Na mbisa me ho sɛ, eh, sɛ nti wonni hɔ a, wɔkyi bɛyɛ dɛn? Ɛnra,

wɔ hɔ a nneɛma bi wɔ betumi ayɛ ama no a graduation bi obi bi bi wosɛ sɛ tɔ
wotie wotie dɔkta wanema no a wɔn se oni hɔ koraa no a dee bi wɔ from high mu homework in fact obi testimony wɔn a ne sɛ dɔkta wɔn aneboa mu ebi a wotumi frɛ no bɛn ara wɔn bɛ interview ɔsɛ bɛn na akyale mam ten minutes mɛ ekyerɛ nkora ne homework bi so ntakɔkwa saa de no nya bi mmienu hɔ koraa na adɛ na baako. Mm-hmm. Sɛ Dr. Sapon deɛ na ɔhwɛ a ne ma nhwɛ gye wɔn a wɔrezi wɔn. Mm-hmm. Gentleman no tum sɛ ɛma I think mɛma no yɛ fɔ ma wosɔm de ɔma nyɛ fi kakra. Ɔhwɛ nkwadaa wei a. Kwadaa nketewa. Ɛna akɔkɔa this where the fund comes in. Maame nsɛ te wɔn ne wɔ ha. Ntam sɛ mɛ mɛ charge no. Ɛnyɛ ha ɛna obi de bɛbɔ ne dan so. Dabi. Ɛnyɛ ha ɛna obi de bɛyɛ ne ma asɛm. Yɛ di anim yɛn. Mm. June three. Mɛkɔm deɛ ne ayi ayi fila da yi no. Ebi ɛnyɛ sika ne bi. Nsoa na ɛbaa President Mahama so aba nhia sika no yɛnkyɛ ma wɔn. Ɛnyɛ ha na wɔakɔkyɛ sika no wobɛpɛ obi bi wɔ mu. Nyame bɛbrɛ wo. Asafo agya eka wɔ ha last this week yɛ ɛnyɛ sika biara na yɛdi. Ɛnyɛ sika biara na kɔkoa. Nkwadaa wei sika Eugene.
Obi a politician biara a wɔde ne nsa bɛbom so wɔbɛdi sika no ama nkwadaa no ate nisuo no saa wuo yi ano ɛden bi nto no. Simple. Yɛadome wo. Sika no nyɛ mo dea. Ɛnyɛ wei na mo bɛ di. Na kɔkoa finally maame yi wayɛ adeɛ yeah wayɛ adeɛ and nyame mo mo strength no. Akɔkoa mi bɛ si a is getting a bit emotional mi bɛ si a. Akɔkoa onim sɛ wei ni si sit August mm. ne thirteenth August mm. Jeff escape mi screen ni ma mi okay ma ti mi ayɛ waa ne thirteenth August okɔ manso bɔ ntɛ so a.
Yeah. Yɛ nie thirteen fagɛs exactly one week pɛ.
Ha. Nkurɔfoɔ yɛ ewu yɛ yi na wɔn kɔko galamsey. Wɔn wu six August ewu yɛ ayɛ ase yi. Akwa sɛ kaa bɔ wo sɛ wɔn ana atwiw kaa na pan a kɛyɛ. Hmm. Akokwa yɛn nya body mua o. Body atete. This is my second story. Hmm. Tijɛ fo yɛ mi second story. Yeah. This is body atete.